o dechra dechra covid yy d- hwnna oedd yy oedd yr busnas nw yn newid oedd o oedd o'n cwbwl wahanol so oedd mis Mawrth yn cwbwl wahanol i mis Chwefror ac oedd nw'n delio gyda dros 800 o archebion pob wsnos oedd hwnna'n cymyd y perchennes yym dros pedair diwrnod pob wythnos i prosesu'r taliadau cerdyn yym ac oedd o'n angen hi neu neu staff dechrau cymryd archebion dros y ffôn neu dros Facebook, so oedd 'na lwyth o ffyrddioedd yr oedd y busnes yn dod i fewn a hefyd oedd 'na ddim o, da ni'n agor hanner awr i saith yn y bore a cloi um, pimp o gloch yn y prawn. Oedd nhw'n cymryd archebion naw o gloch yn y nos, oedd, oedd, yr, oedd y busnes yn newid, y cwbl newid iddyn nhw. Um, ac uwch ben hynny, oedd yna dal angen iddi hi um, rhedeg yr, y busnes. A dyma be mae hyn yn edrych fel i, i busnes lleol sydd heb yr offer digidol um, fel, fel siopio. ar yr ochr chwith mae gennych chi'r... mae'r till yn yn basically byhafio fel y yr system archebu so ma' hyn yn adroddiad yym gwerthiant yy Becw Sislin i am y diwrnod yym o'n i lawr yna yym cyn y lockdown ni ac ar ôl hynny mae'n rhaid i'r perchennes wedyn um, i wneud yn siŵr bod pob dim yn cael ei danfon neu casglu yn, yn cywir, mae'n rhaid i, i hi creu um, by hand ar Word um, rhestra danfon, so mae'r ail llun ar yr ochr, yr ail llun, mae hwnna'n dangos hwnna i fyny. A wedyn mae'n rhaid iddi hi printio allan pob un o'r receipts a casglu nhw at yn gilydd. So oedd yna lwyth o waith um, papur i wneud i, i just cadw'r busnes yn rhedeg um, ac yn wneud o'n cywir a wneud yn siŵr oedd y pres yn mynd i'r lle iawn ac oedd pawb yn gael ei ddanfoniadau ar y dyddiad oedd nhw'n um, gobeithio gael nhw. So ie, yeah, mae hyn yn, y, y, y summary yn, yn y Saesneg. Um, So ie, oedd o'n yym oedd o'n sioc i ni hefyd jyst i deall faint o archebion oedd busnes yn Aberaeron yn yn yn medru handlo gyda jyst dim ond dau fan, achos oedd hwnna'n rhywbeth fel pedair waith mwy nac oedden nhw'n wneud fel arfer, cant a hanner, cant o archebion pob wythnos. Rŵan, i ni oedd hwnna'n oedd hwn yn problem, ac wel, da ni'n geeks um, a mae'r cwmni wedi cael ei sefydlu allan o tîm datblygu uh, Book People ym um, Parc Menai. So oedd gennym ni um, bron iawn hugain y mlynedd o, o brofiad yn creu a dylunio systemau e-commerce e, e, e i i cwmni mawr sy so so oedd ni'n cymryd dros 50,000 o archebion pob diwrnod yn ystod y dolyg. Oedd ni'n gwneud dros uh, miliwn o punnoedd mewn un diwrnod. So oedd gennym ni brofiad rhedeg systemau e-commerce mawr. Um, ac oeddwn ni'n weld, ie, yeah, wel, mae'r mae ateb yn amlwg, mae'n wir, mae'r ateb yn e-commerce, ond pan da chi'n edrych ar be oedd yn gael yn e-commerce. Yr syniad e-commerce ydy gwerthu rhywbeth rhywle. Um, Mae'r archebion chi'n cael ei danfon um, gan y Royal Mail neu DPD neu, neu dyna di'r syniad. Mae'r syniad y systemau ydy i chdi i gwerthu miloedd a miloedd o cynhyrchion yn yr BookPeople oedd 'na dros 700,000 o llyfrau wahanol ar gael eu prynu, ac hefyd ti'n talu efo cerdyn neu PayPal neu Google Pay. Um, so ia, yeah, problemau i ni oedd ddim yn cael ei atab um, gan e-commerce. Um, ac fel enghreifftiau e-commerce, mae gennym ni Shopify, um, sydd yn cwmni sydd yn adael i busnesau bach adeiladu wefan ac um, rhoi'r cynnyrchion i fyny a pob dim. Mae pawb yn abod eBay, so mae gennych chi ffordd o gwerthu cynnyrchion ar eBay a hefyd mae gennych chi Amazon Marketplace. Um, ond i ni oedd nhw ddim yn, yn ateb y cwestiwn yma, um, i busnesau gwerthu'n lleol. So, i, y, y, mae hyn ddim yn um, mynd yn erbyn busnesau sydd ddim eisiau, sydd eisiau tyfu allan o'r ardal, ond mae'r rhan fwyaf o'r busnesau bwyd yn gwerthu i'r cymunedau lleol nhw. No? Um, dra, a draws Gwynedd neu jyst i'r, i fewn i'r dre nhw neu o'r, or gylch nhw. Um, mae'r archebion nhw yn cael eu danfan gan y busnes neu mae'r cwsmerau yn dod i casglu'r archebion. Mae gennyn nhw ella cannoedd o cynhyrchion, ond dim miloedd a miloedd. Um, a mae'r maen nhw eisiau cymryd taliadau cerdyn, mae gen bron i am pob busnes wan um, peiriant cerdyn yn y, yn y siop. Ond hefyd mae pobl yn, yn, yn talio fo cash, so oedd hwnna'n pwysig i ni. Ac hefyd, Mae'r systemau um, Shopify yn medru gweithio mewn mwy nag un iaith. Ond mae hyn fel arfer yn, maen nhw'n gwerthu'n yr Almaeneg, maen nhw ddim yn gweithio mewn ffyrdd dwyieithog, so os mae'r cwsmer yn dod i fewn a dewis y Cymraeg, mae'r e-bost yn mynd allan yn y Cymraeg, a os maen nhw'n dod i fewn a defnyddio'r system yn y Saesneg, mae pob dim yn digwydd yn, yn, yn, yn trwy'r gyfrwng Saesneg. So oedd hwnna, oedd yr, yr, yr problemau oeddwn ni eisiau datrys. efo efo siopio ac y peth pwysica oedd oedd ni'n wel o'n i'n meddwl oedd ni'n deall yr un o'r rhesyma oedd busnesau lleol ddim wedi synio i fyny efo efo Shopify neu rhywbeth arall oedd oedd oedd mae'r mae'r proses synio fyny yn gymlath Achos i i wneud yr yr siwrna y cwsmer yn syml, mae'n rhaid i'r busnesau rhoi manylion i fyny, rhoi'r lluniau'r cynhyrchion, rhoi'r price list i fyny, lle maen nhw'n mynd i danfon ni, ac oedd ni oedd ni eisiau wneud yn siŵr yn y lle cyntaf, y cwsmer cyntaf ni oedd yr yr cyflenwyr, y busnesau, dim y cyhoedd. So oedd oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn yym pwysig yn y proses. So o hwnna Wna i yym dangos yr yr system neu... So y peth cynta wna i wneud yym os dwi'n symud hyn rŵan i'r sgrin arall a rhannu'r sgrin unwaith eto. So yym ydy yy yy Rhys ydach chi'n weld siopio rŵan ar y sgrin fi? Neu ta ddim? Dwi jyst yn gweld yr uh, slides. So. Yeah, okay, iawn. Okay, hang on a moment. Iawn. So, stop share, a na i dechrau share eto. So, rwan fydd o'n dod i fyny. Da chi'n weld hwnna rwan? Ie, yeah? yeah, nhw wedi bod am. Oce so dyma siopio ac ma'n yym hwnna 'di'r yy yr tudalen g- garddio hafan ni yym d- 'dan ni 'di trio cadw fo'n syml yym y peth 'dan ni isio pobol wneud ydi deud lle ydyn nhw, hwnna 'di'r peth sydd yn yym penderfynu be' ma' nhw'n weld ar y system achos i ni ma' 'na ddim real point iddyn nhw weld siop yn Llanrwst os ma' nhw'n byw yn Pwllheli a ma'r busnes yna ddim yn danfon i i Pwllheli. So fydda ni'n trio cadw'r gwybodaeth yn, yn relevant, yn perthnasol i'r, i'r, i'r cwrs ma'r. So na i roi codyn post cynadfon i fewn, um, ac fydd y system, mae hyn yn system um, datblygu ni, mae, na, na i dangos y system live ni, so pan da chi'n neud yr command cyntaf, mae'n cymryd tipyn bach amser i deffro, ond paid â phoeni ar y system live, mae hwnna'n cwbl wahanol. So mae hyn basically rwan yn mynd allan i gael hyd at yr, yr busnesau sydd yn danfon gwasanaethau i'r codyn post yna. Ac fydd o'n dechrau dod i fyny pob tro da chi'n neud rhywbeth yn live. So hwn ydi just e- enghreifftiau o busnesau da ni'n um, wirio'r er, meddalwedd efo, a na i dangos, so mae hyn yn just dangos yr, yr cyflenwyr. Paid o phoeni, mae neb, mae hyn yn just syniadau ni, paid o phoeni, so mae hyn yn just, so na i'n mynd i delu dre i weld be maen nhw'n um, gwerthu. A mae hon ydy'r um, be maen nhw'n gwerthu, dim lot o cynnyrchyn achos rhywbeth da ni'n profi, na i dangos yr, yr system efo Beckwith Sisley mewn eiliad. A na i um, Uh, na i symud y system i fewn i'r Cymraeg. So mae pob dim rwan di newid i'r Cymraeg. A na i um, adio pethau i'r bag oedd ni'n adio rhywbeth. Um, Dwi'n dwi, hoffi caws. Dwi'n tynnu bach fel uh, Mr Drakeford. So, ia, yeah, dyna'r um, beth sydd yn bag fi. A hon yn dangos rwan yr, er, er, er check-out. Iawn? So mae gennym fi um, dewis rhwng casglu neu danfon ac dwi'n medru rhoi rhywbeth i fewn i um, i, i ddeud os mae yna danfoniad i adal, lle i adal o neu, neu rhywbeth fel yna. A um, dwi'n medru just, just talu. So, be ti'n dod i fyny efo rwan ydy, um, os oes gennych chi um, cyfrif ar y system, ti'n just mynd syth i fewn a ti'n medru talu. Os ti'n rwy'n newydd, na i um, ymuno'r system just i, i deud, a na i deud paul at paul.com. Um, yeah, a cod post fi, LL551SH. A mae hyn dim yn um, gweithio rwan ar y system live ni, ond roedd hyn jyst i cadw pob dim yn private, so oedd y busnes yna ddim yn um, gael ei... gael overload o o o busnes, ond ma' maen nhw 'di ymlacio rŵan, so ma' hwnna jyst yn gweithio ar y system cefn ni. So wna i roi Paul, Paul, rhif ffôn, yym ma' hyn yn yn rwbath 'dan ni isio d- delio gyda'n hirach ymlaen, so ella efo pobl fe- efo yym dementia neu Alzheimers, y ffaith bod nhw'n medru creu rhestr o petha ma' nhw isio prynu, ma'... so ond wna i wneud cyfryngau'r... So a dwi wedi seinio i fyny. Iawn, so hwn ydy'r system a mae'n gofyn am cyfeiriad tu mawr, um, Cynarfon. um, Gwynedd. Iawn, so dwi wedi rhoi'r um, gyfeiriad, a dyna fi, dwi wedi cyfrestru, dwi wedi rhoi'r gyfeiriad fi, a dwi wedi dweud, um, dwi'n um, mynd i gael yr, yr archeb i gael ei danfon. A y busnes yma, oedd nhw ddim eisiau um, setio fyny tyliadau cerdyn, so mae rhaid i fi talu efo cash, mae hwnna'n oce, okay, so na i gosod yr arch- yy a ma' hwnna dwi 'di ga'l yr archebu fewn. Rŵan ta yym ma' gynna fi rwbath arall rŵan jyst yym technical a wna i dangos rwbath arall. So hwn ydy'r cwsmer yn cymryd yn wneud yr order ei hun. Mae hyn yn rwbath o'n i ddim yn yn o'n i ddim yn gwybod oedd wedi wneud hyn, o'n i'n meddwl oedd o'n i 'di yym So Zoom, share screen, ac hon. Okay. So o'n i'n efo uh, Becws um, pethefnos yn ôl, cyn y, cyn y lockdown anyway. Ac o'n i'n helpu nhw jyst mynd dros problemau oedd nhw'n gael. Ac o'n i'n di ddeud, oedd nhw wedi adio i'r system yr, yr, y ffordd i cymryd um, archebion dros y ffôn. So oedd na ddim, just, oedd na ddim yn hanfodol i'r cwsmera nhw um, mynd online. A mae hwnna'n fideo fyr iawn o Gillian yn cymryd yr... Um, Na ni. Da chi'n clywed y sôn? Iawn chi. Yndi tad, yndi, yndi. Wedyn mae gen i pac ar ôl sgannery, chwech sgonsan a pedair peis deg, ia? Ia, ia. Yndi. Na chi, champion, diolch yn fawr iawn. Wedyn, um, danfon

Chi. Na, ni. So, oedd hwnna, oedd y tro cyntaf Julian a, a di weld hwnna. So, um, yeah, oedd o'n gweithio. So, oedd, mae, mae hi'n medru cymryd archebion dros y ffôn hefyd rwan. So, mae yna ddim angen iddi hi def, defnyddio'r uh, peiriant cerdyn ac yn y blaen. Ac o'n i'n just shocked achos nath, nath i just dechrau wneud o a nath nhw prosesu'r archeb. So, Mae'n mynd yn ôl rwan i dangos i chdi sut mae'r um, mae'r archeb yn edrych fel um, ar, ar y system rwan. So be mae'r busnes yn weld a, ar ôl i'r archeb cael ei wneud. So os dwi'n rhannu hwnna efo chi, dwi'n gobeithio lle di hwnna'n dod i fyny. Firefox, siopio, share. Da chi'n weld hwnna rwan, Rhys? Na. Ok, so wna i a- a- wna i yym logio allan rŵan, a wna i logio i fewn fel yy busnes. So ma'r... so i dangos i chdi be' ma'r busnes yn weld ar y system. So dyma'r system, ma'r system 'di de- 'di deffro ac be' dach chi'n ga'l pan dach chi'n logio i fewn i'r system fel busnes ar ôl 'di setio i fyny ydi syniad o dashboard So ar yr ochr chwith, os oes yna um, unrhyw, unrhyw cynnyrch hefo stoc o lai na ddeg, mae'n dangos i fyny. Um, mae'n dangos i fyny faint o, o, o llinellau cynnyrchion sydd ar gael, achos efallai mae yna pethau sydd ddim ar gael. Ac ar yr ochr dde, mae'n dangos yr, yr archebion chi a'r statws yr archebion. So mae'n dangos i fi rwan Mae yna un archeb newydd, yr un dwi wedi jyst wneud. Um, mae'n dangos bod mae yna dim archebion wedi cael eu pico, a mae'n dangos bod yna un arall wedi cael ei, ei danfon i'r cwsmer. So os dwi'n mynd i fewn i'r... Um, a hefyd mae'n ma adael i chdi wneud yr syniad o'r pick list. So be mae hwnna'n golygu ydy, os deud bod yna mae yna hugain o archebion wedi dod i fewn i'r busnes trwy siopio. Os da chi'n um, dewis picklist, be mae hwn yn neud ydy mae'n mae'n cyfri pob dim allan o pob archeb a rhoi cyfanswm, so mae'r busnes yn just medru pico um, un ar ddeg o hyn a hugain o'r llall a, a just, so mae yna ddim angen pico pob archeb ar ben ei hun. A'r dispatch notes, mae hwn yn adael chi printio rhywbeth allan i roi gyda'r archeb, ac os da chi'n dewis picked, dweud bod da chi wedi pico'r um, archebion, mae hwnna'n um, gyrru e, danfon e-bost i'r cwsmer i ddeud mae'r statws yr archeb wedi cael ei newid. Ond nawn ni mynd i fewn i weld yr, yr archeb yma. So dyna'r archeb fi o, o 5 munud yn ôl. Os dwi'n um, mynd i hon, mae'n just wneud quick view, so mae'n just syniad i'r busnes. Neu os dwi'n selectio hon, mae hwnna'n rhoi'r manylion i gyd um, o'r, or archeb i'r um, i'r o'r cwsmer. A achos mae hyn yn, um, yn cael ei talu efo cash, mae yna ffordd i cofnodi bod y uh, busnes wedi cael ei talu dros yr archeb yma. Yym dwi'n medru newid y statws yr archeb achos oedd e ddim yn anodd, jyst lwyth o gorwydd. Yym a dwi'n medru creu delivery notes, um, dwi'n siŵr os mae hwnna'n dangos i fyny ar, ar hon, ia, fydd yn dangos i fyny. So be mae hwn yn mynd i wneud rwan ydy creu'r ddogfen a dangos ei fyny rwan. So mae hwn yn medru mynd allan efo'r archeb. Ie. Yeah. Um, ac dwi'n medru newid y status unwaith eto rwan fel mae wedi cael ei dispatio. Neu os mae'r cwsmer yn ffonio i fyny i canslo, neu mae yna rhywbeth ar gael, dim ar gael yn yr archeb, um, mae'r ma, ma system yn handlo'r refunds, so be mae hwnna'n golygu ydy mae'r system yn, os oedd nhw wedi talu gyda cerdyn, mae yna ddim angen i'r busnes wneud dim byd, mae'r mae system yn, yn rhoi'r pres yn ôl trwy'r payment, y, y, y system taliadau da ni'n defnyddio. So ie, yeah, mae hwnna'n um, y syniad, y proses archebu ar ochr y busnes i, i, i, i rhedeg y busnes fel, fel siop. Ar yr ochr setio fyny, um, dwi'n meddwl hon ydy'r lle gorau i wneud yr holl proses o'r dechrau dechrau. Ond mae yna ddim ond tri cam i'r busnesau. A mae yna... Yr er cam cyntaf ydy setio fyny'r er, um, er busnes. So mae hyn yn, mae hyn yn, yn cam ar ôl cam, so da chi'n rhoi'r manylion um, perthnasol chi, so dwi jyst i roi rhywbeth i fewn achos dwi'n gwneud hyn gormod i, i, i, i wirio'r system, tystio'r system. Da chi'n rhoi fewn y manylion y busnes yn y dwy iaith. Ie, yeah, so honna di'r manylion sydd yn dod i fyny ar y rhestr. Mae hyn yn just, um, mae'n rhaid i ni wneud lot mwy o gwaith ar hyn, ond mae'n dangos bod na y busnes wedi, wedi um, yn, yn ffit i, i gwerthu bwyd y mae'r hygiene yna, um, mae'r assurance yna, a os, mae'r mae ochr gyfreithiol wedi cael ei um, sortio. Mae yna ffordd o uwchlwytho'r logo y busnes neu llun y busnes, a mae'n allai i roi'r, um, os, os oes yna um, wefan i'r busnes neu tudalen ar Facebook, mae'n allai i roi hwnna hefyd. Um, so, wedyn, yr er gyfeiriad, a da chi'n medru rhoi'r er, er, y lleoliad yn cywir, so mae'n mynd i helpu pobl um, sydd yn dod i casglu, achos os da chi'n just defnyddio'r codyn post, lle mae'n rhywle ar y, ar y stryd, so mae hwnna'n, da ni'n defnyddio'r map i adael i chdi symud hwnna gwmpas a, ac um, just, yeah. Um, a wedyn, yr agoriad, uh, dyddiad, mae'r busnes yn agor i fyny, So mae'r opsiwn ar rwan achos da ni wedi dewis dydd Sadwrn a dydd Llun i dydd Gwener, mae yna ddim ond y ddau yna i, i setio fyny. Ia, ac hefyd mae hyn yn pwysig yn arbennig efo yr cyfnod clo diwetha ni, achos oedd yn rhaid i Becws Islyn newid yr oriau oedd nhw'n agor i fyny dros y cyfnod clo, a rwan mae yna ma na angen iddyn nhw rwan newid nhw'n ôl i'r oriau arferol nhw. Ar yr ochr setio fyny'r siop, Mae hyn yn just dod i fyny. So be mae hyn yn, yn, yn neud ydy, mae, da ni ddim yn rheoli'r busnes, ond uh, brofiad ni ydy, mae yna ddim lot o elw i wneud allan o archeb o £2.50. So mae'n rhaid i, i ni roi'r y, y, y, y ffordd i'r busnesau ddeud, wel, da ni ddim yn mynd i archebu, um, a da ni ddim yn mynd i danfon um, archebion neu delio gyda archebion o, o lai na deg pint. So mae hyn yn just syniad o... So beth sy'n digwydd ydy, os mae'r cwsmar yn llenwi'r bag, a mae'r bag dim ond werth um, 8 pint, mae'r system yn dweud, um, mae'n rhaid i chi um, prynu mwy na deg punt werth o cynhyrchion i defnyddio'r system. So mae'r busnes, mae'n y croeso i'r busnes wneud punt neu, neu ceiniog, jyst mae'r mae ffordd yna i, i wneud hyn. A mae yna ffordd i wneud yn siŵr bod pobl ddim yn gwneud cangymeriadau, um, so, neu, so mae yna ffordd o setio'r y, y gwerth uwch yr archeb. Mae hyn yn um, rhoi rhywbeth sydd yn dweud i'r pob archeb dyma'r dyddiau da ni'n um, ni mynd allan i danfon neu dyna'r system um, casglu ni, so mae yna ffordd i dangos hwnna. Mae yna opsiynau o, o o, o ddeud na, da ni ddim yn adael cwsmera i casglu'r archebion neu na, da ni ddim yn um, cynnig um, gwasanaeth anfon. Ac yn y dyfodol, um, da ni'n gobeithiol o adio i fewn y syniad o um, pwyntiau um, casglu i busnesau bwyd sydd efallai heb um, siop a heb um, ffordd i danfon y cynhyrchion nhw. Um, nath ni dad, darganfod yr angen yma efo Becws yn Llanidloes lle mae'r ardal maen nhw'n gwasanaethu yn mor fawr. Um, mae'n anfarth o, o adael. Maen nhw ddim yn medru jyst deud, o, na i danfon i, i pawb, achos weithiau mae yna mwy na hanner awr rhwng un gyfeiriad a'r llall. So maen nhw wedi trefnu efo busnesau um, maen nhw'n nabod fel yy swyddfa post yn Llangurig, bod nhw'n ma- bod nhw'n adal yr archebion nhw yn fan'na i'r cwsmerau i casglu. So mae hwnna'n dod. Mae hyn yn adal i'r busnesau setio um, yr werth, so deud bod nhw'n deud, wel, da ni wedi deud yn fan hyn, um, archebion o 10 pint i 30 pint, maen nhw'n codi tri, uh, maen nhw'n codi tair pint. So, dweud bod yr archeb yn werth ddeg pint, wel, mae'r cyfanswm yr archeb ydy 13 pint. Ond dweud bod nhw'n gwerthu rhywbeth am 35, wel, mae hwnna'n um, gael ei ddanfod yn ddim. So, mae yna'r ochr yna. A mae hyn ydy rhywbeth pwysig. Mae hyn yn adael i'r busnes ddeud i'r cwsmera lle maen nhw'n danfon, So mae'n map, so deud bod nhw'n ma nhw dysgu yn Deli Dre, bod yna lawer o pobl yn Bill Morris sy'n eisiau prynu'r uh, cynhyrchion nhw, maen nhw'n medru just adio'r er, er ardal yna i'r system. A wedyn mae hwnna'n deud bod pan mae rhywun yn logio i fewn efo cyfeiriad yn Bimaris, um, ma' ma' nhw'n weld dylidre ac ma' nhw'n so ma' hyn ydi y ffordd 'dan ni 'di rheoli yym yy yr y ffordd o adael i'r cwsmera yy i i gwbod lle ma'r busnes yna yn yn yn gweithio. So ie ma' hwnna'n yym yr ochor setio i fyny. Yr yr trydydd cam ydi hon a ma' hon ydi rwbath pwysig. 'Dan ni yn ma'r da ni ddim yn prosesu'r taliadau. Hona ddim yn uh, pwrpas ni, a mae'n ma anfarth o tasg, ac mae yna pobl fel Stripe sydd yn cynnig gwasanaethau fel hyn yn barod. So, beth sy'n digwydd yn fama ydy, mae, da ni wedi um, adio Stripe i fewn i'r system ni. Mae Stripe yn cwmni rhwngwladol. Y rheswm nath ni dewis Stripe um, oedd Dau reswm. Maen nhw'n cefnogi y syniad o marchnada digidol fel siopio. So maen nhw'n adael i ni fel cwmni i creu'r system, ond a wedyn maen nhw'n adael i um, perthynas annibynnol i digwydd rhwng y busnesau bach a'r siopio a nhw. So beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy mae'r ma, ma busnes yn cyfrestru gyda Stripe. Mae hwnna'n hanfodol. Um, lle bynnag maen nhw eisiau os mae busnes eisiau cymryd pres ar-lein um, um, efo cerdyn, um, mae'n ma hanfodol iddyn nhw cofrestru efo rhywun fel Stripe. Y rheswm arall oedd, da ni'n daen deall bod na PayPal ar gael, Google Pay, Apple Pay a lwyth o pobl eraill. Ond maen nhw'n codi, um, mae'r ffis nhw yn, yn uwch. Efo Stripe, mae'r fees nhw fel arfer yn hugain ceiniog pob archeb, a rhywbeth dwi'n sicr, um, rhywbeth fel 2% um, o gwerth pob archeb, sydd yn matio bron iawn be mae'r banciau yn codi'r busnesau, so oedd nhw ddim yn weld archebion yn dod i fewn ar-lein, a wedyn weld bod efo Google Pay, oedd nhw'n colli dwy waith yr y maint o bres yym a- all- o- o- po- os oedd pobl yn yn dewis Google Pay nag oedden nhw os wnaethon nhw'n defnyddio Stripe. So dyna oedd y y rhesymau. Yym ma' Stripe yn adael i'r busnesau yym rheoli'r pres nhw eu hunain. 'Dan ni ddim yn weld hyn. So ma' nhw'n medru trosglwyddo'r pres o'r cyfrif Stripe nhw syth i fewn i'r cyfrif banc nhw. Ma' hyn yn cymryd amser i setio fyny, rwbath fel chwarter awr. ac ond mae'n e- mae o ddim yn anodd, mae'n jyst rhaid i'r wneud yn siŵr bod y b- gyn y busnesau y gwybodaeth cywir o flaen llaw, fel os maen nhw'n um, cwmni cyfrestredig, mae gyda nhw'r rhif y cwmni a maen nhw'n gwybod yr shareholder um, make-up a pethau fel yna. Ond mae hynna'n gwybodaeth mae pob um, payment service provider yn, yn, yn gofyn amdan. So ie, yeah, hwnna oedd y tri cam y setio fyny y, y busnes, a hefyd, sori, a'r inventory, sori, y peth ola. So ie, yeah, hon ydi lle da chi'n creu'r cynhyrchion. Da ni ddim yn gweithio gyda syniad tudalen cynnyrch, achos pilot ydi hon. Da ni'n just dangos i fyny'r rhestra. So, os da ni'n edrych ar yr gaws ffefryn fi, hwnna yn dangos hynny fyny a ia dwi yn tynnu llunia' caws so dwi'n sori ond yym ma' hyn yn lle 'dach chi'n rhoi'r manylion i fewn yn y ddwy iaith yym lle 'dach chi'n medru rheoli stoc chdi lle 'dach chi'n medru ddeud bod o ddim ar gael. Ie? Lle da chi'n medru ddeud yr minimum, maximum a'r pris. Da ni'n gwybod bod na, um, mae hyn yn syml, ond mae'n ma rhaid i ni deall a dysgu am o'r busnesau lleol a cwsmennau lleol pa gwybodaeth sydd yn mwy bwysig, beth sydd yn ar goll, um, ond mae hyn yn di'r ffordd da chi'n creu'r um, y system, yr, yr cynnyrchion. Ac deud bod oedd gennych chi um, danfoniad o cant a hanner, Wel, dwi'n medru ddeud bod yr, yr stock level rwan yn 163. Yeah? So, ac i creu um, cynhyrchion, dyna lle da chi'n weld hynny. Os da chi eisiau creu yn y Cymraeg, dyna lle da chi'n um, creu cynhyrchion. So, ie. Yeah. Um, dyna fi, dwi'n meddwl, so na i stopio'r hanner y sgrin. Iawn. Yy ia, diolch yn fawr Paul. Yym gweld mae ddipyn o gwestiynau wedi dod um, i fewn i'r chat, so na i fynd drwyddo nhw mesul un Paul, a wedyn gyd i, um, ia, um, os fyddi di atab nhw. Um, so ia, cwestiwn gyda, os a bwynt cael Shopify a Shopio? Na. Na, maen nhw'n cwbl wahanol. Okay. Oes na... Mae Shopify yn wefan. Mae'n... Um, nes i... Failure ar rhan fi. Maen nhw'n cwbl wahanol i Shopify. Um, maen nhw'n wefan a e-commerce. Dwi'n gwybod mae um, Shopify yn cefnogi um, dan, danfoniadau, cynnyrch, ond yn... ar diwedd y dydd mae hwnna'n e-commerce site, so os dach chi isio gwerthu llyfrau i rhywun yn Alaska, cewch tad, dos at Shopify. Ond os dach chi... os 'di'r pwrpas pwysica chdi ydi cadw'ch cwsmera lleol neu tyfu mwy achos cofiwch ma' 'na un peth pwysig sydd uwchben hyn ar siopio lle 'dan ni ma' gynnon ni'r syniad yym yym yym s- rhyw rhywun fel Cyngor Gwynedd neu Menter Môn neu Federation of Small Businesses so maen nhw'n medru rhedeg yym si- siopio dros ardal, deud Gwynedd neu Gwynedd a Sir Fôn neu neu yym Gogledd Gor- Orllewin Cymru a maen nhw ma' gynnon nhw wedyn cipolwg dros y busnesau so maen nhw'n medru marchnata ar gyfer chdi yym a ma' Shopify yn cwbl wahanol.

Are there plans to have local pick-up and drop-off locations and at and set times um, er enghraifft Bangor 4pm Thursdays dwi'n gwybod ti 'di s- ti 'di yym sôn am hyn lle. Wel ia ma' hwnna'n pwysig iawn i ni ond dim yn ystod cyfnod y pilots be' ma' hwnna'n y gwaith yna. Um, cofiwch, da ni'n ni, ni neud hyn yn yr amser sban i, da ni wedi gwario dros mil a hanner o oriau rwan ar hyn. A mae'n rhaid ni dysgu rwan um, tan da ni'n neud mwy o gwaith um, a mae'r cyfnod nesaf o gwaith yn y blwyddyn newydd ydy i cefnogi um, y syniad o pobl mae'n wedi prynu pizzas a dweud dwi eisiau casglu'r pizza yma saith y gloch So fydd hwnna'n perthnasol i busnesau bwyd, dim jyst bus- yym, bwyty a takeaways. So, ond dim rwan, na. Ond da chi yn medru rhoi'r gwybodaeth yna ar yr um, delivery details, a dyna be mae Beco Sislin yn wneud. So maen nhw'n deud bod da ni'n danfon i, um, i, i Porthmadog um, bore dydd iau, da ni'n danfon. So mae yna lle a mae hwnna'n mynd allan. ond dim rhywbeth sydd yn perthnasol i pob archeb sydd ella'n dweud diolch am eich archeb, um, mae hyn yn mynd i gael ei danfon dydd llun, 4 o gloch, a yn ymyl y cloc yn Mangor. Mae hwnna'n cam nesaf o'r gwaith ni. Iawn. Oce. Yym, 'di o'n bosib cael linc yn syth i dudalen un busnes ta os rhaid i'r cwsmer roi i cod post nhw mewn gynta a wedyn dod o hyd i'r busnes maen nhw isio? Wel, mae yna ffordd o wneud o, ond ia, da ni, o'n i'n just dangos yr, yr siwrna rwy'n sydd eisiau gwybod pwy sydd yn gwerthu rhywbeth iddyn nhw. Ie, yeah, so um, dwi'n mynd siŵr os mae'r gael ar y system live, um, ond dwi'n mynd weld ma, os mae ma hwnna'n um, problem. Na i just checio rwan pan, ma, pan da chi'n codi'r cwestiynau. Alla mae'n rhaid i fi deall mwy amdan pam di hwnna'n mor bwysig heblaw pan mae'r busnesau'n rhannu'r gwybodaeth. So, ie, yeah, ie, yeah, na i... Um, Iawn. Yeah. Oce, okay, so um, un arall, um, Hoffi system ffôn a mewnfynnu ar siopio ond beth os dach chi allan yn gweithio hynny yw ar deliveries a methu mewnfynnu yn syth ar y cyfrifiadur beth am app? Na, na gyda ni um, mae'r ma costa um, datblygu app a'r nifer o defnyddwyr um, 'da ni wedi trafod yym bod y system yma yn rwbath efo o o'r syniad progressive web app, so mi fydd 'na ffurfiau o o defnyddio'r wefan fel hyn, tipyn bach fel app, ond na, ma' d- fel mai rŵan, mae gynnon ni digon ar yr yym ar y list ni, a Dwi'n dwi yn weld ma' fydd yn os mae'n posib, ma' ma' hwnna'n mynd i costio ni dros 30,000 i datblygu rhywbeth fel apps i iPhone ac Android. Ie? Yeah? Reit, oce. Okay. Uh, Mae'r cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl bod hwn wedi cael ei ateb ynglyn â um, daliadau y cardyn ac yr comisiwn sy'n cael ei, sy cael ei chargio. Um, Cael link to your shop your shop via your web page or social media ma' hwnna ma' hwnna 'di ca'l ei atab ma'n bosib neu' hynna tydi? Yym cysylltu fo i i'r gwefanna social media. Yym oes 'na setting rhybudd o archebion ar y system er enghraifft 24 awr neu 48 awr i goginio'r archeb? Ia yn erbyn y cynnyrch ia. Ie. A dwi dwi dwi 'di checio rŵan a ma' o y rheswm o'n i ddim eisiau ddeud yn cwbl cywir o mae pob dim yn iawn. Mae gennym ni um, angen i wneud pethau mwy search engine optimised. So be mae hwnna'n golygu ydy bod os rwy'n yn defnyddio Google, mae'n medru dod ar draws uh, busnes deud bod da chi'n ddeud bakery ac Aberdaron, neu becws ac Aberdaron. Um, fysa hwnna'n yym fys- fysa Google yn deall mwy amdan becw Sislin yym a'r siopio ond fel mae rŵan ma' 'na link sydd yn perthnasol i'r busnes ma'n jyst dim yn SEO friendly so ia ma' 'na medru neud. Iawn. Ie. Grêt. Yy are there fees to pay specifically to siopio? Be'? Yy are there fees to pay specifically to siopio? Na, dan ni'n elusen. Um, ia, mae yna ond dim o gwbl yn ystod y cyfnod um, pilot. So mae'r strwythyr uh, fees ni yn, yn perthnasol i'r maint o archebion mae'r busnes yn wneud. So maen nhw ar gael ar y wefan siopio yn yr, um, yr section cef, um, help ni. Ac or, os mae'r busnes yn wneud, dwi'n meddwl, llai na 50 o archebion pob mis, mae yna ddim ffis o gwbl, ac os maen nhw'n wneud dros 1,000 o archebion pob mis, mae yna ffi. So mae yna structured fees. A i ddeud y gwir, achos mae'r deall mwy amdano busnesau uh, a'r cyhoedd yn mwy pwysig i ni, da ni ddim wedi gwneud gwaith bilio o gwbl, so mae pawb yn medru ymlacio. Ie? Yeah. yeah, gret. Um, Wel y cwestiwn nesa ma' ma' hwn 'di ca'l ei atab rili ynglŷn â yr ap. Yym are many people using it to buy at the moment and how is the site being promoted? Wel yym ma' ma' Becw Sislin yn yym yn hapus iawn fel dwi'n meddwl dwi'm isio roi geiria yn ceg cega nhw ond ma' nhw'n rhannu'r gwybodaeth defnyddio'r yym defnyddio siopio ac um, mae hi'n lot mwy hapus efo'r gwaith papur yn y cefn, so fo ni'n dangos y gwaith yma'n rhaid iddi hi wneud efo'r till rolls a, a word a pob dim, mae'n medru just printio rhywbeth allan rwan, a mae pob dim yn barod. So maen nhw'n hapus a maen nhw wedi prosesu, dwi'n meddwl rwan, dros 100 archebion dros y pethefnos ola, ond oedd hwnna'n really, really slow steps. rŵan maen nhw 'di codi'r lefelau busnes lot mwy, ond da ni ddim yn medru logio i fewn, so dwi'n medru deud i chdi faint. Ond na, mae yna dim ond becwyl Sisl ar y system, achos hon ydy'r gyfle ni i weithio gyda busnesau bwyd eraill yn, o gwmpas Gwynedd a Sir Fôn. Iawn. Uh, Mae'r cwestiwn nesaf wedi cael ei ateb. Um, ydy'r link yn dod fyny yn Messenger pan mae'r cwsmer yn anfon negas i'r busnes? Na. Na, oce. Okay. Na, mae ma hwnna'n posib, mae hwnna'n diddorol, ond na, mae'r ma um, mae e-bost ydy'r ffurfiau rwan, da ni'n codi sylw rwy'n at status yr archeb neu ar ochr busnes, mae'r dashboard ar gael i, i dangos y status a'r newidiadau nhw. Ie? Yeah? No, oce. Okay. Um, So ia, yym be' 'di dy gyngor felly i fusnes bach sy'n defnyddio Shopify yn barod? Yym newydd dalu dros 1,000 i setio Shopify i fyny, so dipyn bach yn So gutting. cadw na yym wel yy d- be fysa i isio deall ydy y siawns i gael sgwrs efo nhw i deall mwy amdan brofiad nhw. Dwi'm yn weld wel ma' hyn yn ddim yn mynd i costio nhw ddim byd heblaw amser ond ma' 'na dim lo- lawer o amser. so fyswn i'n hapus i i siarad efo nhw, ond os maen nhw 'di buddsoddi'r maint yna o bres i fewn, na, d- d- d- cadw cadw cadw'r busnes ar ar Shopify, i fod yn onest. Ma' ddim mae'n llwyfan arbennig, ond mae'n llwyfan i i sy'n delio gyda anghenion wahanol. Ocê, iawn. Yym, os na notification o archeb yn medru dod i fyny ar y ffôn, Mm. Wel, na, mae'r posibilrwydd, ond fel mae rwan, e bos dydy'r ffordd o wneud hynna. Um, achos pan da chi'n wneud, um, uh, pan da chi'n wneud SMS, mae'n rhaid i ni wneud gwaith efo rhywbeth efo'r enw SMS Gateway, a mae hwnna'n costio ni pres. Dim lawer o bres o gwbl, a mae ma ddim job anodd ydi o, ond fel mae rwan, mae 'na ffyrdd i codi sylw i'r cwsmer ac i'r i'r busnes. So ar y cyfnod yma yy d- dyna 'di'r ffordd 'dan ni'n neud o ond ie siwr Dduw fyddwn ni'n neud rhwbath fel SMS, Messenger, ffyrddie wahanol i adal i pobol gwybod lle yy lle be' 'di'r status yr archeb nw. Iawn. Grêt. So yy ma' gen i un o gwsmeriad Becws Islwyn yma yym ma' nw wedi archebu bara drwy siopio a 'di sylwi bod nhw yn gorfod rhoi manylion cardyn bob tro i dalu am archebion a hefyd ma' statement banc yn dangos Facebook bug shopio dangos daliad Facebook ia. Da ni wedi tros ma' hwnna 'di ga'l ei trosi rŵan yym trwsio yym bug Stripe oedd hynny yym a dwi literally pnawn 'ma ges i'r galwad efo'r tîm technegol nhw. So ia yeah, ma' 'na ffurfio o cadw'r um, y manylion cerdyn ar Stripe ond fel dwi'n dal dwi dwi'n deud ella gormod oedd yn rhaid i ni cadw pob dim yn syml so ac oedd neb 'di ddeud dwi isio cadw'r manylion cerdyn fi ar Stripe. Mae yna... yym mae mae mae mae Stripe yn cefnogi hwnna ac ella fydd fysa hwnna ddim yn cymryd i mwy na wythnos o gwaith i wneud, ond fel mae rŵan, ie. Yeah. So gobeithiol fydd yr archeb nesa siopio yn dod i fyny efo becw sislin, dim Facebook. Ie, yeah, ond ie, yeah, dyna di'r y, y, y, y, y reswm i wneud o fel, fel hyn. Unwaith eto, os mae yna siawns i ni gael um, um, siarad dros y brofiad nhw, um, fysa hwnna'n gret um, i deall mwy amdan be maen nhw eisiau. Yeah. Diolch. Um, will we get emails to inform us of orders and so on, or should we consistently check the website? O'r ochr pwy di hwnna? Ochr y cyflenwyr? Um, yeah. um, fel mae rwan, um, mae'r system yn, yn gyrru, dim ond gyrru, jyst fel mae rwan, ond mae hwnna ddim yn mynd i parhau pan mae'r er cyfnod um, y pilot yn dechrau. Mae yna dim ond e-bost yn mynd allan sydd yn, a fedrai dangos i chdi, ond mae yna. Um, so mae'n rhaid ni jyst rhoi'r switches on i'r y cyflenwyr gael yr archebion fel e-bost, ond hefyd mae gennym ni angen sydd dwi'n dwi meddwl mae'n cael ei gweithio ar rwan sydd yn um, pob tro mae yna um, pob hyn a hyn, dwi'n meddwl pob munud mae'r ma, ma dashboard y busnes yn mynd yn ôl i'r system ac os mae yna newidiadau, archebion newydd, pethau fel yna, maen nhw'n ma nhw weld o'n syth ar y sgrin. Ond unwaith eto, e-bost a'r dashboard ydy'r unig ffurfia da ni'n medru um, dangos y statws i'r busnes. Iawn. Gret. Um, ymestyn ar y pwynt greiddiol a wrth fod allan ar deliveries, mae'n bosib cysylltu yn syth i topio drwy Safari, typio hyn felly yn sortio'r broblem o app felly. Dwi'n mynd deall. Deud eto, sori, nes i ddim clywed hwnna i gyd. So, ie, yeah, os, os ydy rhywun allan um, ar deliveries, mae o'n bosib i bobl fynd ar siopio drwy fynd ar yym Safari neu internet ar eu ffonau symudol does? Reit, ie, Chrome, Firefox, Safari, be' bynnag ma' 'na, Edge, be' bynnag, ie. Ie, so fysa hynna'n sortio'r broblam o ddim ca'l ap felly mewn mewn un ffordd? O ie ma'n gweithio ar ar ffonia symudol ie 'dan ni 'di w- wirio bod pob dim yn gweithio ar ffonia so ma'n be' ma' hwnna ma'r ma' 'na enw hwnna ma'n yym Mae mae'r system yn gweithio fel progressive web app ond ddim r- rili yn cywir ac hefyd mae'n yym responsive so mae'n mae'n mae'r system yn gweithio so deud bod 'na s- yym sgrin bach ma' 'na dim ond un colwm o colofn o o cynyrchion yn ga'l 'i dangos so ia ma' hwnna'n ma' hwnna'n gweithio ia. Um, cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl, um, ia, na i ateb hwn. Oes modd dod mewn i Menter Môn i gael help i lenwi'r ffurflenni a creu y dudalen ar y safle? Um, ia, mi fyd, efo'r ffurflen gais, mi fydra i yrru copi o hwnnw draw i, i Menai. Um, e, y cas ar awt i, i fi a Menai gael sgwrs ar wahân am hynny, lle, ond efo helpu um, uh, gosod y y setio fyny'r y busnas ar siopio mi fyddan ni hefo yym swyddog fydd yn gyfrifol am helpu chi i wneud hynny lly. Yym ond yn amlwg ia yym os dach chi isio os dach chi efo diddordeb yym i lenwi ffurflen gais yym na i yrru copi o'r ffurflen gais draw i chi yym fory lly yym a wedyn gyrru hwnna yym ia i ddangos diddordeb lly. Yym felly ia mi wnâi ella sa'n ha- syniad i ni ga'l sgwrs yym ar wahân 'lly am hynny. Yym cwestiwn arall. Sut fyddwch yn marchnata siopio a sut mae'r cyhoedd yn mynd i wybod amdano? Am faint mae'r cynllun peilot yma yn weithredol? Yym po- wel o ran marchnata yym yn amlwg mi fydd arloesi yn marchnata yn defnyddio gwefannau cymdeithasol ni. Yym mae'r cynllun peilot yym dos o ddim amserlen pen- amserlen penodol ond yym ia mi fydd y swyddog yn gweithio hefo yr pymthag o fusnesa hyd nes maen nhw wedi yym maen nhw wedi um, cofrestru ar y busnes a maen nhw wedi um, uh, gallu uwchlwytho um, y mwyafrif o ddeg eitem ar, ar y wefan. Lly. So, gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud o gyn, gyn y dolyg, de, os ydy, os ydy pob dim yn mynd yn iawn. Um, cwestiwn nesa, Um, can you change the 10 maximum items you can have on the website whenever you like, even daily? Um, dwi'n meddwl eich bod o fath o ddwyswch bod yma, um, mi, mi fedrwch chi gael mwy na deg eitem ar, ar y wefan. Ie. Yeah. Ond yym ia yy o ran yym y cymorth ma' arloesi yn gallu yym 'i gynnig 'lly mae o mae o gyd i neud jyst efo yym amser y swyddog achos yn amlwg mae geno fo bymthag mi g- mi fydd y swyddog hefo pymthag o fusnesau i weithio hefo felly o'n i'n teimlo bo' rhaid i ni rhoid yym yy ia rhyw rhyw fath o limit ar faint o gymorth gymorth 'dyn ni yn gallu 'i gynnig 'lly jyst i roi chwara teg i bob un busnas sy'n cymryd rhan.

Uh, oes bosib trafod ymhellach un ac yn un ar y prosiect yn dilyn y cyfarfod hwn? Ia, um, Arwel, sa'ch chi'n gyrru um, e-bost i fi, um, rhys at mentermôn.com a wedyn, ia, mi fedrwn ni drafod, drafod yn bellach o fe. Um, bydd angen lluniau proffesiynol o'r eitemau slash cynnyrch oes yna gymorth gyda hyn. Paul, um, o ran, llun, o ran um, ansawdd y lluniau, ydy o just um, tynnu lluniau... I fi, i fi ar ôl, ar ôl uh, gwaith setio fyny'r cyfrif gyda Stripe, um, mae'r job mwyaf, dwi'n meddwl, i'r busnesau. Mae y sialens, yr unig sialens o'r brofiad fi o, o busnesau bwyd lleol uh, yw wneud yn siŵr bod gyda nhw lluniau dda yr cynhyrchion nhw. A mae hwnna'n anodd, really. Um, mae yna rhai pethau ti'n medru jyst gael lluniau o'r we, er enghraifft yr gaws draig um, mae Becco Sislin yn gwerthu. So mae ddim angen tynnu rhai lluniau. Ond mae yna, mae yna, ond ei di roi enghreifftiau o llun drist pasti efo gola oedd ddim yn gweithio, oedd y lliwiau. Mae neb eisiau prynu rhywbeth fel yna. Ond ar yr ochr arall, dwi'n prawd iawn o'r lluniau pork pies fi. So, ond i fi, mae hwnna'n pwysig, dwi eisiau gwneud, dwi'n trio gwneud joc allan ohono fo. Ond mae'r ma pobl yn beirniadu'r er, y safon yr, er, er cynnwys chdi, fel os yna, ar siopio, Shopify, eBay, lle bynnag, maen nhw'n cymharu y lluniau chdi yn erbyn y lluniau Tesco's a'r, Tesco, a lluniau Sainsbury's So mae'n rhaid i'r busnesau cymryd ofal, um, tynnu lluniau. Mae yna ddim angen mynd allan a prynu camera Nikon a mynd allan i studio, a mae'n jyst rhaid i ni helpu nhw uh, efo'r uh, syniad o'r lle mae'r golau yn dod, y lliwiau a'r ffurf. Um, os mae, well, basically, da ni eisiau llun sydd yn landscape, sydd yn tirwedd, sydd ddim yn portrait. A fel arfer, mae pawb yn tynnu lluniau fel hyn. Ie, so so mae 'na jyst rhai lleol a a os da- os mae'r llun ddim yn gweithio, cofiwch mae 'na medru mynd yn ôl, tynnu llun arall a uwchlwytho un arall. So di- ma' dim yn rhaid i wneud o ar yr un un go, ond mae'n rhaid i cymryd ofal efo llynia. Ie. Good. Ie ma' ma'... Ydi sori m- yy Rhys ga i jyst dod i fewn yn fan 'na ydi werth sôn yn fan 'na hefyd bod 'na 'dan ni'n ymwybodol bo' 'na gynllunie eryll yym sydd yn darparu cymorth i fusnesa yym ma' Cywain dwi'n gwbod yn cefnogi busnesa yym i neud y math hyn o beth felly fyddwn i'n trio cydweithio'n agos hefo y ma' t'wod efo hefo'r yym Menter a Busnes ar hynny hefyd ac mi fydd y swyddogion sydd yn gweithio yn y ddwy sir hefo'r busnesau yn eich cyfeirio chi mlaen at, at y cymorth ychwanegol hwnnw sydd, ar, sydd allan yna ac ar gael. Ie. Yeah. Um, yeah, so, yeah, fel o Sean yn dweud, mae Cywain yn gallu gynnig um, uh, gweb, uh, uh, web, webinars ar dynnu lluniau um, proffesiynol fwy felly, so ma' hwnna definate yn rwbeth fyddwn ni sbio sbio fewn iddo fo. Yym a nesh i sylwi bod 'na gwestiwn fanna efo sut i yym rhoid cais i fewn. Yym be' wna i ydi wna i wna i yrru linc i'r ffurflen gais draw i bawb yym ma' gennyn ni yym manylion e-bost chi so wna i yrru yr ffurflen gais draw iddo chi ac os os 'dach chi'n gallu gyrru hwnna o fewn iddo fi erbyn dy' Gwener um, i, i ddangos diddordeb lle i gymryd rhan yn y peilot. Um, ia, dwi'n gwybod, um, da ni wedi, ia, o ran um, y cyflwyniad lle mae hynna, mae, da ni wedi cyflwyno bob dim. Dwi'n gwybod os, os, os, os gennych chi fwy o gwestiynau, um, gawch chi yeah, yn miwtio chi yna, ne os ydych chi'n meddwl am mwy o gwestiynau, mae croeso ydych chi yr e-bost iddo fi yn y dyddiau nesaf.